Dumelang bagwera ba puku. Lehono re ile go lebelela padi ya rena ya Kgalagalo tša Setho, fao re kopanago le baanegwa ba babedi e lego Mojagobedi le Molatelwa. Banyalani ba, ba dula gabo Mojagobedi gomme ba dula le morwa wa bona e lego Matome. e sa le banyalani ba baswa ba e leng gore ba sa thoma tša bophelo. Gona fao ge ntše ba dutše le morwa wa bona, ka tšatši le lengwe Molatelo o ile a tlelwa ke kgopolo, kgopolo ya gore nke le bona ba tšwe ba se ka ba dula gabo Mojagobedi eupša ba yo nyaka setsha sa bona fao ba ka itlhomelago mokhukwana wa bona. Gona fao ba ile ba tšwa, gomme ka morago ga lebakanyane ba tla tšwa gore molatelo ga a sa ikwa gabotse, gomme o ya ngakeng. Ge a le ngakeng, ngaka ya mo dira diteko, ya mo kgopela gore a tle le molatelo, ba tle ba bone gore na Bolwetši bjo bo mo tshwenyang e ba sa metše dipoelo ke ba mohuta mang? Eupša ga a lata dipoelo a tle le monna wa gagwe. Eupša yena a kgetha go ya a le tee ngakeng, le ge e be e ntše e mmoditše gore a tle le molekane wa gagwe. Gona fao molatelo o ile a kutollola gore o na le bolwetši bja kankere ya molomo wa popelo. Gona fao molatelo ka baka la bolwetši bjoo, o ile a kgetha go se botše molekani wa gagwe, eupša yena a kgetha go botša bagwera ba gagwe. Ka baka la bolwetši bjoo, o ile a lahlegelwa ke tumo ya go ba le molekani wa gagwe, a ke no re tumo ya legogo goba tumo ya go ya ka ntlong. Gona fao ka lapeng la bona O ile gwa rena setu, bjale ka ge le bona, ka baka la gore ga ba sa thabišana, ga go sa ne lethabo. Gomme go phela go na le setu ka gae, go na le kgakanego, ga go bose. E, gona fao, ka morago ga sebakanyana, molatelo o ile a bona gore bo petere goba bokaone yena a botše bagwera ba gagwe ka bolwetši bjo a se ka botša monna wa gagwe. Gona fao ge a boditšie bagwera ba gagwe ka ka bolwetši bjo, kgakanego ka lapeng e ile ya tšwela pele go rena, mo e leng gore molatelo mojagobedi o ile a bona gore dilo ga di sepele gabotse, a botša mogwera wa gagwe Tumpu gore, Mna Tumpu, ko gae nna ga re phele botse, nko o tle o boledišane le mosadi wa ka o kwe gore na bothata ke eng. Tumpu ga se a ka a ba le bothata. o ile a bona gore, Hei, ya mogwera wa ka ka nnete ga a phele gabotse. Setšo se se a ba gakantšha. Gomme a ya ga molatelo le mojagobedi. Gona fao, um molatelo ga se nke a, a mmotša ke gore seo ba se etše sa gore a o thuša ga se a phethagala. Molatelo o feleditše e le gore a a kwane gabotse le Tumpu, gomme ya ba gona go palelwa ga Tumpu. Ka ge le tseba, tla ba, Basotho ba re tlala e ntšhitše noga moleteng. Mojagobedi le yena o ile a thoma gore ge a tsamaya ko mabenkeleng kgoparara a thoma go tsamaya a ntšhitše mahlo, a na le kganyogo ya gore le yena bjalo ka monna nke a ka hwetša lethabo moo a ka le hwetšago gona. Gona fao ge ntše a sepela ka ona mokgwane o mo mabenkeleng, o ile ka tšatši le lengwe a re a tsamaya a bona lekgarebe le lebotse la go ema ka maoto, se ile a letšatši, e lego Fiona. Gona fao ka baka la go lebelelana o ile a re ka phošo a thula trolly ya Fiona. Gona fao ge a seno thula. Troli ya Fiona e ba taba tša gore ba feletša e le gore o mo lefelela dilo tšeo ba nyaka go di reka. Ge a fetša go di lefelela, ba feletša e bile ba kwana, e ba ntepa le lešao. Gona fao ba thoma go ba baratani. Molatelwa re ge a tshwentše go ba a furaletše mojagobedi ko gae, Mojagobedi yena a tseba gore aowa lethabo ke tla le hwetša kua ga Fiona. Lethaba leo la bona la Fiona la tla ka lesea še le lona. Ya ba tša tša gore Mojagobedi le Fiona ba ba le ngwana wa ka thoko. Ka baka la go se be monate ka gae, Molatelo o thoma go ba le lehufana. O thoma gore ga a bona difoune tša Mojagobedi a thoma a di lebelela a nyaka dinomoro tša basadi. Gona fao o thoma go ba roga a dira tše ka mokana a tšona. Re gopola ka tšatši lengwe o ile a ba founela Thabitha e lego molaodi wa bo Mojagobedi a ba roga. E ba taba tša gore jwale go tsena le Mphapantšhi. Mphapantšhi ga se no kwa gore Fiona, a ke tla ka re Mphapantšhi ga se no kwa gore Molatelo le Mojagobedi ga ba phedišane gabotse. Yena o bona o ka re o dira se ba reng ke lahla ke tope. O thoma go tsamaya um Molatelo ka fase ga maoto, o leka go gokagoketša Molatelo, o leka go gokagoketša, e sego Molatelo, o leka go gokagoketša. O leka go gokagoketša, ba re ke mang, o leka go gokagoketša mojagobedi gore e be wa gagwe. Ka baka la seemo sa ditaba ka lapeng la ga mojagobedi, Molatelo o feletša a bona gore bokaone a dio phutha se e leng sa gagwe a ikele gae, a kgaogane le Mojagobedi se tlhole e sa ba monna le mosadi, ke gore ba tlhalane. Gona fa o ya batswading ba gagwe, batswading ba gagwe ba mmotša ba re, A go kgonagale gore a ka tlogela, le a tseba rena ka Sepedi re re, lebitla la mosadi ke bogadi. Ba mmotša ba re, Ao, ga go kgonagale gore o ka no tlogela motse wa gago. Boela morago o lo lokiša. Ge a boela gae, Morago ga go tlaba ke batswadi ba re Sekatlhala o wela ke kotsi ya sefatanaga. Gona fao kotsing ya sefatanaga o feletše a le bookelong. Ge a le bookelong ka ona mokgowane wo, Molatelo a robetše, Mojagobedi o a tla o tlo mmona. Gona fao o bona difaele. O bula difaele tšeo wa lebelela gore mara bothata bo ke eng, kana e le tše dikoto. Go ra gore motho yo ke ga la etla fao. Gona fao ga a bula difaele tšeo o hwetša e le gore mosadi wa gagwe ke ga la etla mo bookelong gomme a tlela kalafi ya kankere ya molomo wa popelo. Gona fao Wa makala, o re, Kganthe mosadi o a be a itshwere ka mokgwa wo, ke ka baka la bolwetši bjoo bja gagwe. Re bona molatelo a thoma go kwešiša maitshwaro ao e bile a ikana gore o tlo thekga molatelo go fihlelela a fola bolwetšing bjoo. Gona fao o a mo thekga. O mo fa thekgo ka moka ye e nyakegago ka ge e le mosadi wa gagwe e bile Go feletša e le gore molatelo wa fola e bile ba šegofatša ka ngwana o mongwe gomme lethabo goba seemo ka lapeng se boela setleng. Go thoma go rena lethabo ka lapeng la ga Mojagobedi le molatelo ke yona kakaretšo ya puku ya rena. Re a leboga.